Ajaýyp sowgatlar bilen bir agzybir maşgalany begendirmek üçin ýola düşdük. Ýagny doly maglumat Daşoguz welaýatynyň Saparmyrat Türkmenbaşy etrabynyň Goçahowly geňeşliginiň Hanbaýgara obasynda ýaşaýan, edil häzirki wagtda öz işini daşary ýurtda dowam etdirýän Ahmet agaň haýyşty bilen mähriban gyzyny Arazgül jigimizi gutlap barýarys. Biz edil bu wagt Hannaýgara obasynda ýerleşýän Baýmyrat aganyň magazynda, ýagny il arasynda Baýyş ady bilen tanalýan söwda nokadynda. Ine Baýyş söwda magazynda hemme zatlar. Bar ekeni hemme zatlaram amatly bahadan esasanam şu ýerde ýaşaýan halk üçin gaty amatly daş bazarlara gidip bäş alty kilalap zat alanyňyzdan şu magazyna gelip täze sweži zatlardan alyp ýarym kila günlük iýjegiňizi alyp şu ýerden alanyňyz gaty amatly bolar. Hemme harytlar edil uly marketlerdaky ýaly öz bahasyndan şu ýerde alyp bilersiňiz. Dile çeperrak bolsaň ondanam arzan almaňyz mümkin. Hojalyga gerek ähli harytlar şu magazynda bar. Baýys aga şular ýaly söwdalary ýöredýändiň üçin ähli Hanbaýgaraň ilatynyň adyndan saňa aýratyn sag bolsun aýdýas. Onda biz il arasynda bir hormatdan, sylagdan ýükleri ýetik Atajan piriňem dowamaty bolan, nesili bolan Ahmet agaň mähriban gyzyny gutlamak üçin Döwran

Essalawmaleýkum. Eziz adamlar, hormatly myhmanlar. Ine bu gün Ysmaýyl aganyň döwletli ojagynda bir uludan toý tutulýar. Ilki bilen-ä Ysmaýyl aga sizi bäri çagyrýas, bir geljemem alyp. Bäri gelseňiz. Gel agam. Gutly bolsun agtyk ýaş uzyn bolsun şu gapyňda diňe toý bolsun şatlyk bolsun hawa baýram bolsun indi biz ýörite daşary ýurtda öz işini dowam etdirip ýören mähriban ogluňyz Ahmetjanyň adyndan Omaryň adyndan gutlap geldik ine Ahmetjan şu günki doglan güne diýseň begenýär hemä garry ejesiniň ady dakylan ekeni hemem mähriban gyzjagazy şoň üçin myhmanlar ilki bilen-ä gowa diýip Ahmetjany gutlap Bir el çarpalyň hemmäňizden haýyş edýän. Indi Ahmediň adyndan sowgatlar bar, Omaryň adyndan ine şu süýjülik torty Döwran wideo gowşurýar. Gowşuralyň. Myhmanlar el çarp bermeli. Toýuň şatlygy şagalaň şowhun diňe size bagly. Ýaşy uzak bolsun körpejaň. Gülle gelne Ahmediň adyndan onuň kabul etmegiňizi haýyş edýäs Gülle gelin üçin. Nesip etsin diýýäs.

Janyň ýaş toýy gutly bolsun uzak ýaş ömür bersin hudaýym sen sag aman gezin oglum. Sag bol. Sag bolsun aýdýas ýene gutlajakly bar bolsa mikrofony geçirýän iň gowy arzuwlary beýan edip bilýän gutlajakly barmy araňyzda geliň geliň gutlajakly. Berji rahmet aýtyn Gülläň gyzyňyzyň ýaşy uzak bolsun Göroglyň ýaşyny bersin. Ýaşyň uzak bolsun. Sag boluň, şyndam şah pursatdan peýdalanyp, Diýewim Ahmet, gyzym Güllajan, gyzyňyzyň ýaşy uzyn bolsun, görjegi gowy bolsun, howjagy dollar bolsun Allajan, gül oýnap gezsin, enesine, atasyna mähirli bolsun. Sag boluň, ýören ýaşyň uzyn bolsun, görjegiň gowulyk bolsun, hemişe toýda otur.
Sag bolsun aýdýas. Öwez Geltaýewiň adyndan sowgadam bar. Operatorlar ýazga geçirýär. Döwran Video Studiýasy janyňyz sag bolsun, gowşurylan toý sowgatlar toýuňyza gaýtsyn ýasinnem saç kesmek däbi ýerine ýetirilýär. Hemme myhmanlar el çarpyp gollaýarlar owadan pursatlary. Janyňyz sag bolsun, gutly bolsun toýlaryň. Köp köp sag bolsun aýdýarys. Indi bolsa ýörite doglan gününiň şanyna taýýarlanan süýjülik tortlary kesilýär.